pidgin program and for the pidgin program we dey broke tori tori dem dey plenty wey go broke am for una countryman and uh, countrywoman either we blow am or we broke am Countryman, countrywoman, something happen yesterday for that side for Yaoundé, for that place where they call us say Avenue Kennedy. Wetin happen? Some taxi man, he don buy that thing wey they call us say bong de carburant. That means say that paper wey they dey sell am for you, you dey go for petrol station, you give am, they put petrol, you cut am, give them. So one dey be na five five thousand, two two thousand, ten ten thousand, all depends.

e comot for a taxi park e go confront the guy dem say na una sell me that fake bond carburant una sell me that fake bond carburant una must give my money back that boy dem e just e no far from that catholic church eh they just move some white eh, powder wey dey for inside their eh, bag they pour am for that boy skin for that taxi man skin Eh, one two three five seconds after that taxi man just fall down As e fall for there so, e die. That means say that powder be na very na poison. Na so the poison e then dey run. As I dey tell una countryman, countrywoman, make dey kaki dem, they never catch the people dem again. They never catch that people wey dey do that bad thing. Na wetin dey happen so for that side. So all man don be so the thing don pass people. Any man dey open him up. That means say people dey fit dey waka with poison so. They sell fake bong the carburant for go take funge for petrol station, and then when you want take tell the same way they back you money say they sell na uh, uh, uh, wrong one, they tell you say wetin tell they go kill you, they throw away powder for your skin. Na who give them that poison powder wey you fit throw am for my skin, the man just quarrel so. Yesterday I tell una about some young girl wey dey call say Oscarine for that side for Logbesu wey he too comot work E for na for 9 pm. As he come back, some man confront he. The man tell he say, so for France, pourquoi tu déranges les gens dans les quartiers comme ça? He tell the man say, eh, I dey worry people for quarter where I just come na come. I no know me no man for the quarter. I dey come, I dey come for monitor, I go me work, I come back na for evening time. So tr- uh, truly, I no dey worry me no man.

He turn say okay, chop dey wey I go look am for house, if you chop dey, I go give you. Hey, country man, country woman. Na so that man pour acid for his skin. So na wetin dey happen? Na the question wey we dey ask am. Na wetin dey really happen wey this last time so people dey only wan for begin quarrel other one dem.

Then you just kill people and say na some simple thing eh. Say you want to do I will kill you, I will do this and that. You don't know me eh, you don't know me, all that kind of thing eh. Ah, na end time. Ah, na question where we ask am countryman, a countrywoman. The thing where we, ah, we talk am again. We go go for that side. for wey dey call am say kribi for kribi side countryman countrywoman some matter too e happen for there wetin be the matter wey happen for kribi side na question wey people wey dey dey hear we dey go dey ask am now na say some heavy rain wey fall for night for wednesday to thursday e make am wetin happen e move zing chakara school that school wey dem dey call am for big grammar say bilingual I school for Kribi. Eh, move zing them. Chakara class them. Eh, that means say the thing just be for some kind of ramshackle way. Hey, hey, I don't talk lewa. Eh, it make us certain school picking them for that English section for from uh, na or lower six. Yeah, for lower six picking them. We know the lower six from five picking them. wey no bin dey for go school for Wednesday and Thursday and three pipo dem three pikin dem dey get wound for dat matter wey happen for dat side for Kribi so dey say sorry mm-hmm. and then discover say dat side eh, na Karabod na wetin happen wey na only Karabod e dey for dat dat school na question wey we dey ask am

Countrywoman, we go go now for that side for Equatorial Guinea. Una know say latest news wey can we na say dey drive plenty plenty people for Equatorial Guinea. Eh, for Mongomo and other side for Equatorial Guinea, they drive them and then they don't turn back for Foko

By the time we dey gather explain am for you, go reach your place, dey go explain am for you again. Na you wey dey know say they never explain am for you. Correct one, countryman, countrywoman, countryman, countrywoman. Now we enter now for Palaba Ndamba. Eh, make we talk that thing wey happen for Melon. Another explanation don comot now. Say for that side for Melon, that referee dem wey dey Buwan Kwarai, na for sika which reason dey say for the ten minute of play na mtn elite one uh, column e get penalty then taiwo e wan kick the penalty assistant referee e go move some towel for guardian wey be dey for corner e as he move that towel he keep am for one side dey kick the penalty dey score dey say taiwo half time reach people dem start vex supporter dem for that club for melon dey start vex renal start renal dey start vex dem dey vex say wetin dey say if that assistant referee no be move that towel their goalkeeper for catch am that mean say na superstition so for their head na na say eh una don move that towel because una be notice sometimes something dey for palava that towel and then na una make i dey score we go na police dey enter for intervention

for that side for melon and then they turn back inside bus na so they dey sing they dey enjoy themselves for inside bus i know say surely ah if your homologa- homologation committee take place e go sure say they fit give them that point and then make we remain for that side for mongo oh so so talk for wetin dey happen for loom palava ndiba a trump blast castle i say ndiba palava for loom loom people they don vex

Na the matter wey all man dey ask am, we no know wetin dey happen. You no fit use diba for two months, uh, for one month you pay uh, one kolo. I dey just give na example. And then you use diba for three days, you pay one kolo. That means say some matter dey for that matter. Countryman, countrywoman, for that side for Kutaba, na the other day for Wednesday, for palaba land land i bin tell una that one wey happen for that side uh, for that side for kuta mozo so so for that side for kutaba again wetin happen na so so another person palaba land palaba land e say na he be oga kwatakwata ekwara pipo for palaba land eh, pipo vex Dem burn e house, burn motor dem, burn thing every day around e. People talk say you no fit come begin show with that maramanguru ngwete because say you think say you get muru pass all man, say the land e be na for you. Na wey we dey talk say how una fit use am, una send sotey una go reach ople wey una dey quarrel man for sika land eh, be- be- be- fighting, land fighting. Eh? Even grandma deny for comot for my mouth, land fighting. You dey quarrel man for sika land fighting. Esike e correct so? E no fine so no country man, country woman. If una get land issue, una go judge am, make dey judge am. Man wey get right, e take am. Man wey no get right, e leave am. Because all the thing now so, eh, you, you quarrel man for sicker land, they can't quarrel you for sicker land. You see, I say all una two una don go, but the land still dey. So wetin be the usefulness? Eh, for na lewadad I enter there, eh, for go begin battle for thing wey una know say eh, eh, all una two una go leave am. No need for the battle for today una go kill una sef. Countryman, countrywoman, I will tell una now, uh, I will give una program for that one they dey call am say MTN Elite One, Akamba Football for give una program for MTN Elite One and MTN Elite Two. Una know say matches they go play am over this weekend and then uh, referee dey don talk say ah they no wan hear that thing say they dey tell them say make they strike no so i hear some tori say most of that people wey dey talk say make they strike na retire referee dem say make they leave small pikin dem make they begin work their work and then they too dey work their work i don even hear say some idea dey for create some new association for referee dem